Whare hou te komāti, te komāti ki toro komāti ki ora ko te wehi ki te whare, te whare noa tae atu ki te rangirangā e Tū. Waipuke mai ai ngā tamariki me ngā rangatahi o te waiariki ki Paepaehakumanu nei. Ko te take i tae mai ahau me tō mātou kura kia whakawhānui i tō mātou mātauranga e pā ana ki te taiao me te kimi rautaki hei ki te tiaki i tō mātou taiao. Kei kō atu i te 100 ngā ākonga kua tae mai ki te taumata pūtaiao o te tū kohungāwha, pēnei i a Taipua Tīpene, o Te Whānau a Apanui. Ko tō mātou taiao kei te pito rāwhiti o Mātaatua, arā, ko ngā ngaru, ko ngā ngahere huatau hoki. E arohaina ana ahau ki tō mātou taiao, nō te mea he taunga tuku iho nō ō mātou mātua tīpuna i takoha ki a mātou, Nō reira, ko te tūmanako ka haere tonu ēnei kaitiakitanga, manaakitanga hoki ki roto i tō mātou taiao. Whatungarongaro te tangata toitū te whenua, nē? Whatungarongaro te whenua ngaronoa, ngaronoa. Nā reira, koinei tāku e āki nei, ā, e patipati nei ki a tātou, ki a koutou, ki a tātou katoa, arohatia tō tātou taiao, tiakina tō tātou taiao, ngā wai, ngā ngahere, ngā repo, ngā āhuatanga katoa hei oranga mā tātou tamariki mokopuna. Ko Hika Wai tēnā hū te pou ākonga o Te Arawa Lakes Trust. Nā rātou te kaupapa i whakatūria, ā, koinei te tau tuarima e akiaki ana i te wairua auaha o ngā tamariki rangatahi. Ko Tae Mai, ko Rehita, ā, ngā kura e 26 pea, 25, 26 ngā kura, ā, e 78 ngā kaupapa, ngā projects, ā, e 30 hoki ngā, um, ngā mahinga toi, ā, e hia rau nei ngā tamariki kua tae mai ki te tautoko, um, ki te whakakanohi i tēnei kaupapa anō hoki. Nō Tauranga tōku kura, a Te Ākau ki Pāpāmoa. He kura āhua iti, engari Kei reira te manawa, kei te paopao haere, ā, kei reira te wairua o ēnei tamariki e tino hīkaka ki tēnei o ngā kaupapa ko te pūtaiao. Tupua means superhero, like all the cool things about worms. Koinei te tūkohu ngāwhā tuatahi mō Makere Stirling Tētahi o ngā pouako o te kura o Te Ākau ki Pāpāmoa, ahakoa kua tae kē mai tana kura i ngā tau. Good job boys.
Nailed it. Ko tōku tino tūmanako kia hangaia tētahi kaupapa pēnei ki Tauranga, ā, kia tipu haere. ngā akoranga, ngā mātauranga o ngā tamariki, ā, ka, ka tipu aire te, te taiao kia ora haere mō tātou katoa. Koinei tētahi kaupapa e rongo ai ā ngā pakeke, ngā tangata tōrangapū i ngā hiahia, i ngā wawata a te hunga rangatahi. Ko rātou hoki e whakaaro ana he aha ngā putanga pai mā ā rātou tamariki, mā ā rātou mokopuna. Mōku ake nei koira te hirahiranga, te hiranga nui o tēnei kaupapa, ko te hunga rangatahi e whakaaro ana mō te hunga o āpōpō. Ko tōku kaupapa ki konei ko tētahi wāhi kei tō mātou taiao e karanga nei ko Pākura. Umm, āe, kua tae mai ki te kimi rautaki pai kia noho mā tō tātou whenua hei oranga mō ngā uri whakatipu. Mō tēnei uri o Whangaparāoa, E hīkaka ana ia ki te whakaatu i tana kaupapa whakaora i a Pākura whenua ki Whangaparāoa. Waimāneanuri, mā au kaha.
Ko te reo te take.